Ech begéissen Iech hei zu engem neien Part vun Mario vs Donkey Kong. Mir haten hei lescht Kéier, ja Dir gesitt dës Kéier, ech ginn einfach blann dran ouni mech virzespielen, well mer einfach gëschter scho gespillt hunn bei der Opnam. Mir hunn lech Kéier hei eis an d'Box gemaach an do e Level, also ech hunn net gutt geschlof vun dem spooky Level. Wien sech nach kann drun erënneren, dat war en Scheibuus, dat heescht Schallgeier Buu Kombinatioun an déi mer wierklech d'Mosaier souzesoen an d'Lut erëm gedriwwen. An haut gi mer dann an de Glitch Gletscher, et ass net Gritsch, Glitch Grollen, et ass esou wéi mer d'Vulkangrolle fréier genannt hunn. Glitchmine an alles sou maache ket fir d'Zäit nee et ass Lauriland an wéi hu mer soss alles genannt dann gëtt nach Sorbeland ginn nach sou vill äis den neier DLC an ech hu sou wéineg den DLC gespillt eis eis Volab Kreis Parcours a wéi wat weess ech alles Flashbacks si mol gespaant op et och sou rutscheg haut gëtt mee kucke lo direkt am Fall éischt Level hei zesummen ze maachen. Mat enger Dreckskëscht um Äis, wann ech richteg elo gesinn hunn. Am Fong Äiswetten hunn ech awer gär gehat, geet scho lo bei Mario 64, wou een do och déi ganz Äiswelt mat de Pinguiner esou hat. Mario 64 ass och e Spill, wou ech nach der Meenung sinn, dat misst een eng Kéier op Youtube, okay hei rutschen mer net, an Entschuldigung, hei wäerte mer elo rutschen, jep, do rutsche mer dann. Erof. An do géife mir souguer virurutschen. Da kucke mer mol, ob mer hei. Ok, esou kënne mer de Kaddo eis siche goen. A mer mam Ducke. Ech ginn dovun aus, dee Block lénks huet eng Bedeitung. Wéi gesot, Äiswelten ass ëmmer cool gewiescht. Ich ging davon aus, wir müssen alle Knäppchen drücken. Da muss man vielleicht den äh, Schlüssel mit aufholen. So, das klappt. Du fühlst ziemlich weit. Aber ich tippe mal, den Balken do, den Block hat da eine Daseinsberechtigung. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da rutschen und picken. Dat heescht déi éischt Challenge vun haut, vum Projet, vum Stream besser gesot, vum Part, hätte mer scho gepackt. Dann hei Scheigeiss. Den einfach ja, Scheigeiss déi do si fir ze stierwen. Ech, ech war lo sou ofgelenkt ënne riets. Ech kucken de Schwäiss hei no, de Scheigei kënnt net vum Fleck. Ech fannen dat sou witzeg wéi se sech do dru gëtt. Elo geet en awer virun. Elo ginn eis mol de Kaddo sichen. Ech fannen einfach déi do Zeen ass sou witzeg nozekucken wéi se absolut net eens gëtt um um Mee mir kënnen och eescht si méi esou hin an hier gleien. An e gräift do net. Greift er net, ech wees net wieso. Bon, probéieren wir mol eppes aneschters dann. Ech fäerte ganz. Wann wir mol heen hei. Hey, hier rutscht drauf, scheiße. Ich meine, das war nicht gut, das da. Aber probieren wir einfach nur so einen Sprung wieder Teil zu machen. Wir kommen doch nicht drauf. Ech wees net wisou den eis do net wëllen grabben sou ze soen. Voilà, le mat Tee mat seng Move scheiss op ze geplangt ass. Ah, hei ass die Dreckskëscht, déi mer virdrun am Trailer gesinn haten. Och hei ginn ech soen, mir war theoretesch, mir machen et ganz casual-frëndlech. Mir ginn eis do op d'Dreckskëscht stellen. Ech géif en do scho mol betätegen an dann hei vläicht oppasse elo. Dat war d'Pixelentscheedung. Ech mengen normalerweis kann mer esou erop. Ja, komm mer. Also mir bësse geléiert. Äh, Tippquetsch, Twitch, Twep. Twitch Tab war quest sech about en Zangebriecher an ech muss oppassen zäitlech oh mussen do vläit nach de Cadeau sichen so bëssen hei Speedrun Modus also nëmmer gepackt äh, salut Erik ah jo Twitch Tab war quest moi Youtube äh, du hues mir do letzte Knapp bruecht et war e coole Level ähm, Scheig eis ganz witzeg nokucken am, am, am, am Äis do net eens ze kucken, net virun ze kommen, net um Fleck ze kommen. An trotzdem knifflech war déi Passage, wou s de hues mussen un der gieler ähm, Leeder do missen festhalen. Do kommen eis Ninnies oder Ninjas kommen erëm zréck. Level Nummer 3 gefällt mer guer net. An hei ass den Teleport. De Scheiger hu mer scho gesinn an dat duer mer lo kucke meng war dat Welt 1 oder 2 wou mer déi fir d'lescht haten. War souguer Welt 1 wou mer déi fir d'lescht haten a soss No 5 Welte gëtt dee säi Comeback hei den Zille souzesoen, d'Zille-Monster nennen ech et einfach. An ech ginn se awer soen, mir maachen elo en zweete Level, dass dir wësst wéi de Projet funktionéiert. Mir kucken ëmmer 4 Level scho ze maache pro Part an dann eng Welt an zwee Parts opzedeelen, dat e bësse méi gemittlech dat Ganzt gëtt. No kuck Nini, esou Ninias wéi se och ëmmer heescht, komm elo erëm hei zum Comeback. Ech huele mol un, datt mer do mussen. Ich denke, wir müssen hei de Knäppchen dann als éischt drécken. Wéi wäit geht? Okay, dat geht nach ganz weit op. Dann hei gehen wir mal zurück. Und hei. Ich. Tief meng. Okay, ich weiß, das muss man. Respektiv. Nee, mir wären do net duerchkomm. Ech hu mer grad d'Fro gestallt, ob mer do hätte missen oploossen, fir vläit dann... Ech mengen, dat hei geet. Dat geet, jo. Dat muss mer och maachen, fir hei iwwerhaapt eropzekommen. Voilà, mir halen eis do un. Mir ginn de Schlëssel nach net sichen. Mir maachen dat do wéi d'Éischt. An déi Pik ass déidlech. Also do gëtt scho wierklech schon erwert. Mee normalerweis misst du do kënne rutschen. Just ech weess net wisou ech do elo esou eng Passage hat. Meng Fro ass déi hei, ob mer do kënnen. Nee do kënne mer guer net esou eran. Also et ass taktesch scho, muss een dee Wee hei goen. Dat heescht mer ginn eng Kéier hei erof an drécken dann de Knäppchen fir dat mer dann dat Sprongbriet, nennen ech et emol, Ech mengen eis sinn op sinn d'Liewenswitch ginn eis Trampolin nennen dat op Lëtzebuerg. Ech ginn dee mol erëm sichen an schëllen mat heihinner. Ass ëmmer witzeg wéi een dat sou sou hei kënne mer eis up upaken an hei dann. Okay mir rutschen nach virun, dat heescht hei lo. Ja, net fett stierwen. De Mare geet schlofe Kapfe, ja. Wie nie nie ist. Ich schönen Trauma nach davon an. Da war schon mal rem drin gesprungen. Das alles, was so rundherum zappelt, das ist für mich schwierig. Ich weiß nicht, was auf dem Alter leid. Das war vielleicht nicht so gedacht. So, gehen wir den Heirem sichern. An also den Ufanksdeel ass easy, dat kréie mer hin. Hei och. Ech wëll eben just de Cadeau och mathuele vläit. So, lo ënne gedréckt halen an dann smooth hei erofrutschen. Dat klappt. Okay, dann hei. Hallo. Kënne mer hei einfach... Mee dat do klappt. Ech weess net, ob et sou geduecht ass. Hei ass da lo eben de Moment erem, wou mer eis ducke sollen. An an dann net do drënner rennen. Okay, roueg bleiwen. Also ech sinn nach e bëssen Tinnitus Maximus vu leschtem. Leschte Part. Dat war wierklech de Bosslevel, dee war, dat war mol den éischte würdege Bosslevel, géif ech mol behaapten. An ech hu bëssen, ech hu bësse sou, de Biber geet mer sou, net de Biber, de Biber geet mer souzesoe schonn fir den heite Boss, wëll d'Äiswelt. Kann trolleg sinn. Sou, dee Schlëssel loosse mer mol esou sinn. Net erëm drënner sprangen. Hei ducken, dat misste mer elo hikréien entretemps. Da géif ech hei einfach soen. Sou. Eng Kopp Kuerf. Hei ducke mer eis erëm. So, dat ass dës Kéier besser gaangen. Beim leeschte Mal hat et méi Schlier gepackt. Dat ass och eng Saach, wou d'Chance wéinegste do opkënnt. Ähm. Ja, Sherbetländer, KKG. Äh, hunn positiv, mee negativ Momenter och heiansdo. Wéi kann ech hei. Wéi soll ech dat do packen? Uff. Boah, ich probiere mal etwas. Schön den dummen. Ja, das geht ja nicht. Äh. Da muss er auch wahrscheinlich. Muss man denn da? Also, ich merke mir nicht. Wie soll man denn? Bist froh, dass sie soll mal den Trampolin mal drauf kriegen. Geht das drüber? Geht nuts. Das ist schon eine Sache von Timing. So. Wir haben gepackt, weil wir müssen leider Dolo hinkriegen. Wer den. Ähm Den Ninji, den, den mécht mech sou nervös. So, hei kënne mer da lo dat do machen. Wieso ass mein Handy och gaangen? Hunn ech Kollegen? Wéinst wat ass dat do? Ah, den Erik huet ofgeschriwwen, okay. So, mir hunn e Kado krut. Gi blo so, mir huelen den hei mat. Guck mal, wat do funktionéiert. Nee, et funktionéiert net. Mir mussen Trampolin also mat erofhuelen. Mat erophuele besser gesot. Ech mengen, et geet just. So, ja. An da müssen wir hei eropkommen. Respektiv, et geet nach net. Du muss den Trampolin hei eng Kéier mathuelen. Well do ass eng puer Zentimeter méi. Geet dat hei net méi? Okay, de Sprung hun ech so verkackt. Egal. Lo de Knäppchen ëmdrécken an Trampolin sou do mathuelen. Sou, lo hun mer et. Oh Gott, hues du mech lo hei erféiert, Ninji. Lo misst man theoretisch hei... So, lo... Ja, Ninni kritt... Da hier schon rof man. So. An ech mein, muss eben lo hikréien, op den Ninni ze landen. An him da vläit net ze stierwen. Dee Level ass gutt. Mee dass dass cool am Sënn vun et gëtt méi kniffleg. Dass gutt fir iech, vläit net gutt fir meng Nerven, mee ech fanne richteg gutt grad. Sou. Hei muss man de Knäppi drécken. Dann fir d'éischt mol hei. Okay, dat war net domm, well dach dat war domm. Ach, damit schmache neisch dach obwohl ich probieren noch nee, ich mein, gibt, gibt zu spät Zeit Zeitverlust hecht aus und also ja, dat, dat irger den wann den Level am Fong gepackt hat an dann die letzten Die lescht Pixels so um Arsch, um Arsch hänken hat. Und dann äh, ja, das genau Speedrun-Modus hier gut. Und dann hei. Und dann nur ein Kehr. Nicht den Schalter betätigen, einfach just. Nicht, das war mir sehr schon am zweiten Teil, haben den, den zweiten Teil äh, sicher zu kommen. Ech ginn erëm ze ongedëlleg, mierken ech grad. So. Ja, dat war schon geféierlech. An lo kënne mer dann hei. Och e Zonenberge gi mat dorem eng sichen, well Dir hei Passage wäert. Ja darum genau dat nämlech geschéien. Der kënnt jo loch erëm Betten opschléissen. Packen ech de Sprong oder packen ech en net? Mä einfach dat do. Da mische packen, voilà. Mat mat mengem Cello scho bal N. Punkt Trick gesot. Dir kennt de lëtzebuergesche Begrëff mat engem Trick. Jo, merci fir däi Kompliment, sou eng mat engem Trick packe mer dann. Mee de Level huet sech asecht, also ech soen d'Wuert elo net, mir bleiwen. Ech maachen just vläit op busy, soss gëtt zu spammt op Discord an dat geet och an der Opnam un. Mat mengem Trick klappt et dann idiotesécher souzesoen, fir de 6.2 ze packen. Mir sinn op der Halschent vum Paart an Dir mierkt un der Paartlängt, et geet scho Richtung hallef Stonn geschwënn ëmmer, well mer eis hei schwéier dinn. Et ass och schwéier, soen ech Iech ganz éierlech, an et ass och gutt esou. Well mir kommen einfach an eng Phas vum Spill, wou ech kee Plang hunn, wat ech maachen. Esou, d'Äiszapfen, ech hu se lescht Kéier e bësse falsch predicted gehat, mengen ech. Okay, ech weess net, ob et esou geduecht war, mee en hunn et iergendswéis hikrut. War e bësse Liewensmittel, wat mer do elo probéiert hunn. Mir probéieren einfach eist Gléck virun. Also hei Passage gefällt mer am Sënn vun... Ah dach, hei muss ee se sech erëm of, erof ducken. Fir dann hei eng Kéier drop ze kommen. Wat elo jo cool ass, mir hunn elo erëm eng Situatioun, wou mer zwee Kaddoen siche mussen. An net nëmmen een. An hei ass e bësse komesch. Ech hunn do kee verpasst hei? Nee, nee. De Kaddo do ass uewe plazéiert. Sou, dat misst klappen. Eng Kéier d'Hand ausstrecken. Also de Kaddo ass dann uewe plazéiert. Do ass e bëssen d'Reiefolg, déi ech net richteg verstinn. Dat hei kenne mer aus dem Dschungel. Also mir heesche jo Ben, Donkey Kong. Dat war scho sehr knapp. Mee mir kennen eis mat de Lianen aus. An hei huelen ech un, datt mer elo mussen einfach ofwaarden, bis dat déi Picken erëm. Déi picken erems Bonn an dat mat och vläit d'Distanz och besser aschätzt fir dran ze packen. Also ech wärt wierklech, mir kommen haut wierklech iwwert 20, iwwert eng hallef Stonn, wat am Fong net mäin Ziel ass. Ja, wa mer dat do maachen an ze vill zécken. Do ass Gedold net sou gutt, well ech mengen, ech probéieren einfach. Einfach duerchwaschen geet och. Ja, dat do ass och duerch duerch duerch. Also mir hunn d'Pied dru gepackt, ech wëll dat elo nach eng Kéier kréien. Mir musse jo e bëssen eis hei hei fit halen. Da maache mer einfach dat doten. Voilà, mir hunn et souguer nach méi propper hikritt. Mir maachen elo och deen dote. Also ech hu e bësse esou eng Safety-Zeen do. Seet en a. Arcade ugelehnt ass. Also deng Mario Physik ass krass un Arcade ugelehnt, jo dat iergendswéi hues de Recht domat. Also et ass schon hefteg ab duer sinn op d'Situatioun dass dat Spill virun virun 20 Joer gespillt plus minus soe mer vläit 19 Joer dass d'Spill et direkt kaaft hues. Ass einfach krass wéis de dat d'Spill un enker erliefs. Ech weess net, has du et der deemols kaf? Op der Switch hues de lo neigeet den zweete Kéier kaaft, dat hunn ech elo net richteg matkrut. Sou, mir ducken eis hei. An dann hei vläit eng Kéier ofwaarde fir e bësse erop. Dat fährt mer op Pick am Fong gebraucht hätte mir ja. Mir spillen, probéiere rëm mech safe ze spillen, dat mer hei. Dat Schlëmmes muss rëm herno ganz erof, well dat gëtt nach ganz witzeg. Mir fir d'éischt de Kaddo sichen. Wat mer grad erëm schlecht ginn am Sënn vun, ob mer dat do net gepackt hätten. Déi hei Passage ass easy. Mir waarden einfach of. Sprang riwwer. Och hei, mir waarden eng Kéier of. Sprang riwwer. Wat elo ebe sauer gëtt, ass hei erëm déi, déi Timeline. Dat Picken. Dat war richteg Sprang, dat heescht eemol an zweemol. Voilà, mir hunn et gepackt. Hei ass Gott sei Dank keng Pick méi. Just hei lo kucke richteg ze geheien. Und da bleift hien do ënne normalerweis leien. Gees du rof? Nee, net, net lo Lian, net lo rem Monkey nospillen, ne? Hei geef ech dann och lo ofwaarden an dann hu mer gepackt den éischten Deel vun Seemann Paper. Mer en RPG gegönnt fir déi Äh, brauchs net nach mol méi. An ass awer cool dass de hei dat ganz mat suivéiers. An hei geet de Misär lo lass. Déi déi do gefalen mer scho guer net. Äh, so wëll ech dat do. Ech mengen net dat een do direkt soll hin. Mäi Gefill seet, datt mer hei einfach no no lénks erëm solle goen. Dat do ass eréischt zimmlech spéit, net? Mir maachen dat elo emol. Dat heescht, hei maache mer haut een. Ech menge mer kënnen esou stoe bleiwen, et geschitt eis näischt. Dat ass gutt. Dat heescht, hei maachen ech einfach den Trick, voilà, datt mer dat do maachen, eng Kéier kuerz den den Äiszapfe waarden. Mä ass, et freet mech, datt dat ganz flott sou wéi ass. Mä hei musse mer elo awer, denken ech, zrëck. 6 plus respektiv lo muss mer no lénks. Voilà, an jo, lo klappt et. Huele mer eisen Hummer hei, fir un de leschte Kaddo ze kommen. Hei misst nach soss och opkommen. An dann ass eng Fro, wat maache mer lo hei? Okay, hei misst normalerweis relax goen, am Sënn vun... Einfach ofwaarden an du mat Level gepackt. Du kanns dech gefillt u kee Level erënneren. Special well et wéi ech hëllen dat hunn an hei ass méi Tutorial méi ech duerf mech net vill u kënnen erënneren. Mee fir mech ass et schonn eng Erausfuerderung an ech bin gespaant wat op deene leschte Levelen alles op mech duerkënnt. Et kann nëmme gutt sinn. Sou, mir hunn 10 Minutten. Fir nach ee Label ze packen, respektiv froh ass, ob man net nach souguer vläit... Dat gëtt gutt. Okay, dat gëtt wahrscheinlech fir dech als Spectator gutt. Fir mech technesch manner. Lescht Label packe mer deen an gutt 19 Minutte. Mir gesinn dat elo. Fir e bëssen an der Timeline ze bleiwen. Ech hätt de ganz am Méi-geet der Schluss hunn vun der Welt kommen, dat scheinst du och just 3 Levels muss spillen oder sou. Ech si mol gespent wou mer d'ganzt herno solle maachen. Well hei kënne mer näischt maachen, mir si forcéiert hei riwwer ze goen. An jo mir mussen de Scheik-Guy och mat, oh ech hunn de Banner op emol net gesi gehat, gell, sou schlëmm ass et. Oh, das war. Ah. Ah, das war nicht Table Return. Ja, das, das wärst du gut so. Also, ich habe schon realisiert, ich brauche den Shy Guy für, für den Kado zu kriegen. Ah, hier sind wir raufgerutscht, das ist nicht gut. Das ist der ganze Spaß noch ein Kerl. Wir müssen hier erst zwei. Ich, ich muss am Steuerkreuz mehr spielen. Haaptsaach wéi ech dee bal napp do net gesinn, awer wann op gréng ass och net schlecht. Sou hei musse mer dann dat do maachen. Lo sinn ech e bëssen iwwerfrot. Ech muss mir ginn e Kaddo lo mol sichen. Und dann. Ja, da muss man de Knäppchen och em drecken. Man soss net drüber kommen. Ne? Also muss no zwee, dreimal die Abschlo man Tisch mir gieren zréck. Genau dat wie fir drun an mir bachen e Block hier Scheiger sich ze goen. dann net vielleicht doof rutschen. Also das, das e gute Lächt Level fir haut. Dëse Part. Okay, dat hun mer hikrut. Ähm, dat do verfällt lo net so gut. Hallo, lo kënne mer hei. Voilà, nach lo miss mat packen, ne? Muss dat do also sehr geféierlech. Dann hei den Teleport. Soss hu mer kee Secret. Den Teleport gepackt. Okay, dat do hu mer dann ee Secret. Vun der Logik hier ass d'Sell gutt opgebaut. Äh, entstanden. Also durch die Heim. Okay, das ist ah, Paper Mario entstanden durch den, ja, durch den Block. Naja, also das ist gut. So, heute hallo. Dann machen wir einfach so, wie das Spiel das lo, lo will, will, will den ok. Okay, wie kann ich mich stucken? Kann ich lo? Voilà, und da kann ich zurück machen. Okay, dann lassen wir das da mal sehen. Lo ist mein Frau, wenn ich so ranmove. Da packt man das da auch. Okay. Hier ist da, ja, die, die Passage, da brauchen wir. Och hei erem einfach driwwer sprangen an opprobéieren mol. Oh Gott. Ja, mee esou misst mer en Teleport packen, ne? Dat heescht hei eis erem ducken. Also Teleporte feieren ech an dem Spill. An wow, wow, dat do ass sehr gut gewiescht. Und dat ja, einfach die do Passage esou opzebauen ass genial mat den drei verschiedenen Moves. Ähm, ich muss wirklich dem Spiel losen. Et gëtt feiereg, mee ech sinn am Spill dran. Ech verstinn den Opbau vum Spill mëttlerweil gutt. Et ass och e bëssen esou eng Kombinatioun wéi d'éischt, du gesäis jo och d'Kaddoen, fir d'éischt rout, dann giel an da blo oder esou. Dat kënnt och oft zréck, dass du e bëssen esou eng gewinnte Faarwekombi hues, déi s de muss drécken. An hätten domadder fir haut de Part ofgeschloss. War e bësse méi laang wéi soss gaang, mee mir hunn awer wierklech hei villes erlieft. Ech soen iech decke Merci fir Nokucken. Op Twitch geet elo gläich virun mat de 4 leschte Levelen. Op Youtube ass et wéi gewinnt bis nächste Mëttwoch. Bis dann, nach eng schéi Woch gewënscht an ech hoffen, dat bëssen Ofkillung hei am Summer nach vu mir krut. Bis dann, ciao ciao.